Il-fidi f'personaġġi bibliċi. Alla l-imbierek f'Ġesu Kristu ħabni Avrani huwa minni ibnu. Għalhekk minn għandi nistenna fiduċja sħiħa, fidi sħiħa, u risposta għal din l-imħabba tiegħu lejja. Iridni nintelaq f'idejh għal kollox u f'kollox, għax hu Missieri. Il-fidi trid tweżilni fil-provi tal-ħajja. Min jibqa' jemmen, minkejja t-tiġrib kollu li jiġi fuqu, ikun kapaċi, bil-grazzja t'Alla, li jirbaħ, imqar jekk imut, għax ikun baqa' jafda f'Dak li jista' jsalvah. u li jibqa' miegħu imqarrf li ħreġ tbatija, iġorr is-salib miegħu u jagħtih il-kuraġġ. Il-Mulej Alla tagħna huwa fidil u ħanin. Ħanin u ta' qalb tajba l-Mulej. X'jagħmel min jemmen tassew? Juri l-fidi tiegħu u mhux jaħbiha. San Ġorġ Preca jikteb, Urini l-fidi tiegħek mill-opri tiegħek. Waqt il-prova kollox u lili. Il-fidi tissaħħaħ fit-tiġrib. Min jemmen tassew waqt il-prova jersa aktar lejn Alla. u mhux joħodha kontra tiegħu. Iżid il-kuntatt tiegħu ma' Alla permezz tat-talb u jibqa' jemmen għax jaf li dan Alla tajjeb u ħanin ma jqarraqx bina. Hu refa' fuqu d-dnub tagħna, in-niket u t-tbatija tagħna. Minn fejn tiġina din il-fiduċja f'Alla? Il-fidi tiġi mis-smigħ tal-Kelma ta' Alla, li wara li nisimgħuha, inħalluha tinżel f'qalbna u ngħożżuha biex ngħixuha tassew. Il-fidi nirċevuha fil-magħmudija, insostnuha fl-Ewkaristija, u nfejquha fil-qrar. Il-fidi tissaħħaħ fina permezz ta' eżempji ta' nies bħalna li wieġbu tajjeb għall-fidi tagħhom u ma beżgħux fit-tiġrib kbir li ġie fuqhom. Riflessjoni Mulej, jiena nħobbok u nemmen fik bil-verità. Għinni fin-nuqqas ta' fidi tiegħi, u tħallinix inwarrbek fil-prova. Irrid nistqarr il-lealtà tiegħi lejk. Inti Alla kbir u qaddis. Tkun imbierek f'kull tmexxija providenzjali tiegħek. Għax inti taf x'qed tagħmel. u li tagħmel tagħmlu bl-imħabba. Nadurawk, Mulej Alla tagħna, u nirringrazzjawk filwaqt li nitolbuk tħares lejna u tħenn għalina. Inkomplu nirriflettu fuq is-silta ta' San Ġorġ Preca, il-Kariżma, li hija msejħa hekk għax titratta dwar id-don li Alla ta lill-bnedmin, kif hemm miktub, Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Wara kull vers ngħidu flimkien, Tifħir u glorja lis-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. L-Iben t'Alla sar bniedem u bih id-dinja ntrebħet. Tifħir u glorja lis-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. L-Iben t'Alla sar bniedem u bil-qawmien tiegħu reġa' ġabilna l-ħajja tagħna. Tifħir u glorja lis-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. L-Iben ta' Alla sar bniedem u ta lil dawk li jemmnu s-setgħa li jsiru wlied Alla u fetħilhom is-saltna tas-sema. Tifħir u glorja lis-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. L-Iben ta' Alla sar bniedem u rrikonċilja lil mitinbin mal-Missier bħala l-uniku medjatur bejn Alla u l-bnedmin. tifħir u glorja lis-Sinjur tagħna Ġesù Kristu, li ben t'Alla sar bniedem u bir-rabta tal-imħabba ġabarna ħaġa waħda. Tifħir u glorja lis-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. Ejjew nippruvaw sabiex mill-lum sada nirrepetu ta' spiss din il-ġakulatorja sabiex niftakru f'Alla tagħna li tant iħobbna. Sinjur Alla, f'xejn ma nistgħu nimitawk ħlief l-imħabba. Ngħidu flimkien, Sinjur Alla, f'xejn ma nistgħu nimitawk ħlief l-imħabba.